Televidentenan, awe nos tin un invitado spesial huntu ku nos. Di mes, den e temporada aki nos tin ku duna honor n'e lidernan di nos nashon ku spesialmente ta haña un honor importante. Pa ami. Mi ka sa manera ki konse mi mucha, hopi tempu di bario nos ta, amigu di mi tata, pero alabes ta un hende ku semper bai bo tin, bo ta atimira, bo ta mira i tende i sa asina mi kende tin sigur seis komposishon ku e tin komo rei òf reina di tumba, paske tambe ta tin Elie Seni, Isaline Calister, pero bo tin Irvin Llano, diferente rei i reina di tumba ku a wòrdu areglá, nan tumbanan a wòrdu areglá dor di e persona aki ku awe tambe nan ta bai dediká e temporada di Festival di Tumba dos mil dieseis na dje, ku ta señor José Uti Gregorio. Señor Uti, danki pa akseptá nos invitashon, danki pa ta huntu ku nos den e programa speshal di Mersey awe. Un plasé pa mi tambe. Kiko pa uti ta liderazgo? Kiko ta liderazgo? Liderazgo ta di tin abilidat di por guia mas ku un hende pa bo logra e meta ku bo ke logra. Den e eksperensha ku uti tin, seral den e parti kultural, den e parti esensial di músika, unda uti a diskubrí e talentu ei? Bo sa tin sierto cosnan den lamen cu e arte, specificamente e arte, cu tin cos, tin hora tin cos bo ta nace cune bo sa. Mi ta kere, mi ta kere den, den, den mi, den mi caso, era bay pareu cu mi don pa musica, e don pa ta un lider tambe a bay pareu junto cu me tambe. Pasobra tin musico tambe cu no por wante cos. stabil manera mester ta tambe tin anda bon musico si ta kita fo pero toch nan tin cierto camindanan cu tin un par di buraco cu nan ta laga e cos bai pe mas. Anto con u ta zorgo pa semper tin e, pasobra u ta ta conoci segur pa tin un caracter fuerte den e sentido di locual disciplina. Pa lokual ku Ita kel ora kon ulti a a hasi esaki den e tramitenan di aña? Bo sa, atrobe e disiplina ta bin atrobe dor di dor di musika. Si bo no train Wendel, bo no ta make e. Bo komo manera bo mester tin un disiplina di bo mes. Anto bo maestro no por no ta seka bo na kas tur ora pa bisa bo, ey bo tin ku train tal tur ora, bo tin ku train tal tur ora. No, ku ta dies ora bo tin ku train, ta dies ora bo tin ku train. Kòmene ke men di fe einan kaba? Bo mes mester ta asina, kon ta bisa, disipliná pa bo por disidí òf parti bo bida ku awor aki ta ora di hasta alta kos, alta kos, parti bo dia, dies ora bo tin ku trein, bo ta parti ale asina puru pa evitá di pèrdè ora. Ken pa Uti tabata ta Inspiracionnan of role modelnan den uti su bida? Mi tata. Sí, mi tata ta ta musico. Oko mi ta bay cu bo for di tempo di Skerpene, di fraternan. Anto musica pa e tempo ey ta ta obligacion. Ke mene no ta isisti si bo ta den den Skerpene, anto bo no por toca nada. Bo ta siña ta kumsa ku bo fe na bèkkel. Bo ko omi e hende ke sa ku bèkkel ta kiko ta. Si bo wak Drumline, bo ta bisa ku bèkkel no ta kiko ta. Bo ko omi pasobra e ta areglo nan toka. Bo ko omi nan ta dis tash, tash. No, ke bes di nan ta ègt toka areglo ku loke nan tin ku hasi. Bo ko omi? Anto mi tata tabata un dje muchanan di Skerpelè. Bo ko omi? Anto ya mi nasi den cas den cas cu mi si cu e sonido mi ta kere mi por a bira otro bro. Tanto sigur ta eh, Junior tambe no? Ke men José Tambe, Uzi ta correcto. Junior Nos di ta mesa Scato cos. sigur. Awor con di mes di e di e di e laga nos bisa e simia cu a wordo planta ei con u ta tin sigur cu u ta tambe lo ke sigur persigi e pasion di musica aki? Bo sabe anto den mi bisa cabo si ey. Eh, ora mi a caba scol. Ma be hasi ma hasi mea o pero na Hulanda. Sí. Pero einan mes, según mi te coin, mi tin que hacer. Eso mi no está en mi mes en je. Así te mi te vai struggle. Como ne? Abo, bo mesa, abo te vai Holanda, young. Anto, bueno, na, ya, na que bo bira, na escola, cu Kiko, cu doctor, cu yen. Di e kos pero ami ta musico mi ke bira bo comprende pero con papai bisa na awor bo comprende awor ke mucha ta bira nos con diego artes de ke clase bo comprende bo por ta demostraba bo ta yeke coleo bo ta tin ke bo ta caba con bay keda por intende nada bo comprende ke men di tin un presion bo ta makina bolo asina e leu tin un presion awor ke bo ta yia meramente ke koyo ta e mes Bo komo ne? Anto djei nan a pide ku un kamiente ku mi no para want'e mas si. Despues di tres aña a bosa hopi mas traha pa mi por a kaba e mea oi. Rancha, rancha, bo komo ne? Paso paso mi di ey mari wak, m'a kaba e korestasio, anto pa kolmo korestasio na deo ei, Villeroy, mi ruman ta traha. Anto mi di, e kuki mi tin ku bin traha? No, e kuki no. Esaki si no. A wel, lanta manan ku un dia, segun mi ta den eksamen preparando na MEU, mi di mi ta bai sinti lat di eksamen na konservatorio. Mi a hasi anmelde na Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Ora mi a bai Amsterdam promé, ku nan a tuma mi, mi di Pa mi ta cosa cla. E nan ba decidi cu mi ta scoge bay pa bay studia musica. Na serio. Awor, dentro di e tempo tu hopi cosa pasa. U ta milita den diferente grupo, den diferente organisacion. Tambe u ta duna les. Ke men tok, den den final u ta duna un balanse den tur e pasionnan y tur locual cu u ta ke. Awor cu u ta traha un honor di ta e personanan laga nos bisa mas homenahea mas importante den e temporada aki. Si. So Festival di Tumba ta e festival di mas grandi ku ami ta konsidera di kompetensia den Karibe. E ta tabata. Kon unda ta sinti otoso mes ku e onor aki? O sa e ta un gebol, e ta un gebol dushi, e ta un gebol dushi. Verdad ora bo ta gome sama kaba bisa efeto molesta, anto bo wak tin ora bo ta riba kama bo ta sinti pensa, ma ke ta hopi dia sin bo kana, e rolstoel. Anto bo ta pensa den cosa, bo kono bo ta for di Kòrsou, na Colombia, anto bo ta bisa bira un rato te un rato bo ta ey, sa? A tene momentonan ku bo ta ey mi ta kere ku kada un cosa asina ku pasa bo ta importante pasobra bo sa ki ta pasando, bo komo ey amo bai den koma, mi ta sa mas ki ta pasando pero no ey mi, bo komo ey, pero tòg tin sierto kinan si ku mi a keda mi a keda mira si. Tros mi ta bezig ku un un buki tambe. Biografia. Si. Si, lo kua si ta algu ku mi ke hasi. Mara ku musik tambe a seka. Kiko ta e kos ku a mantené uti uti? Bo sa, ami ta kere den down to earth, bo sa. Si, mi ta pasó mi tin un amistat ku ku Wendel, mi bo tin un amistat ku e nené rei. Lo con eh? Pasa mesmo cosa. Anto, e coi pa ami, era funcionar de mi carrera, hobby bom. Hobby bom. Anto sempre maya, mas ya tiki maya tegenwerking. Mas tiki, tot gente con da por cu precio, sí. Pero se mi, se mi da worry, se mi digo nes. Lo con eh? Un cosa que te pensa, sí. Dos cosas, sí. Si vos lo por cu precio, vos digo bye. Afa mi bai. Bo ki bota ki bota be fra. No bo keda. Alright. Bo come me di be. No, di mes. Disciplina no. Se te palabra. Laga, se tiene no te gusta. Si, se te palabra. No te gusta. Wa di ma kumisa de mano no no bo. Um, uh, na Kòrsou ke do, mi ku Jibi, de explosivos. Ja, wa, ta tin, ta, mester akustumá, paso, ora mi ta papi bo no, bo papi pa reu kome. Bo kome, ke mente bo di ku tende, ekekutá. So despues bo tin maki papia duna bo comentario pasobra bo tambe ta liber. No como no pero. Vamos por ultimo Uti. Kico ta Uti su vision sigur pa musica, pa arte, pero pa e lidernan cu tin cu sigui bini den comunidad? Kico ta kico Uti lo desea di mira pa Corsou? Bo sa Randall mi ta sinti falta di di liderazgo berdad ef di aña tanto den politica den politica sigur no como no. Cu mi tin mag pi bisa bo algo den bo cara. Mi tin masha elogio pa bo. Bo come nan? Si, no, ta berdad. Papia cu bo tata ta tubia. Anto mi ta bisa bo ta un bay cu ta, no ta awor bo ta asina aki. No ta fechi ki bo ta asina. Bo come nan? Anto mi ta kere ta algo mester mas. Mester no, mester hopi wenda lo mas. Bo ta omi nan pa yuda. Nos ta haci nos best. Mi ta kere, mi ta kere. Aki nan di corazon mi ta bisa bo. Nos ta haci nos best di berdad. Televidentenan, mi ta semper tres un nucleo di lo cual cu nos lider di invitado ta tres. Anto Ute ta bisa mi si e ta bon of no. Pa bo ta un bon lider, bo mester tin un disciplina cu no ta tambalea. Pero tambe bo mester tin fe. Mi ta kere si bo no tin e fe, anto bo por no tin e conocimento di e Di e disiplina ei bo por no ta mira unda bo ke bai, ni unda bo ta logra. Pero apesar di tur sirkunstanshi, tur kos ku bo pasa den, semper bai bo mester keda down to earth. Sigur, sigur. E mendi, paral awe di nos papia hopi di humildes, mi ta kere ku e palabra ei tambe ta un kos ku ta identifiká Uti. Sigur, sigur. E liderazgo ku ta un hende down to earth, humilde, anto ku semper bai ta keda bai pa lokual ke ke. Sigur. No ta tambelea pa nada. Sigur. Uti, danki. No, un placer. Succes pa bo tambe den bo carera. Regresa. Mi ta masha contento un mes. Mi tambe. Pasobra mi ta kere enter comunidad ta contento bo aki. Anto, siendo cu bo ta un BNG plus bo tin un areglo tambe. Si, si. Esaki nos bobonan ta asina aki den temporada aki. Mi ta den, mi ta den. Guardando pa E temporada dushi aki sigur celebra tur den Max anto tur cos en bida lo sigui bay bon. Mi no ta duda. Pa corto ca tempo ta toch un festival nan di Dios. Mi no ta duda sigur sigur. Televidentenan nos ta pasa despues di un seccion asina dushi nos ta pasa mesora pa nos seccion di Mercey y Educacion.